Poeta li jirrakkonta inkontri permezz ta' vrusu u li jistieden lill-qarrejja tiegħu jingħaqdu miegħu fi żminijiet u f'postijiet merfugħa mit-tifkira. Il-mod kif nikteb ivarja minn proċess għal ieħor u anki minn sett ta' poeżiji għal ieħor li nkun ktibt. Normalment ikun hemm proċess fejn niġbor ħafna notamenti illi jkunu ġejjin minn esperjenzi differenti, minn vjaġġi differenti, u dawn in-noti li nkun ħadt matul iż-żmien jibdew b'xi mod jersqu flimkien. Huwa proċess illi parti minnu jkolli kontroll fuqha, aspetti oħra jseħħu b'mod koinċidentali jew b'mod illi ma nkunx qiegħed nantiċipah, Fil-poeżiji ta' Norbert Buġeja hemm relazzjoni speċjali bejn l-ispazji u n-nies li jabitaw dawn l-ispazji. Dawn l-ispazji li jaħkmu lin-nies ta' ġo fihom imma wkoll dawn in-nies li jaħkmu fl-ispazji li jippreżentalna Norbert li jvarjaw minn toroq għal sqaqien għal djar għal postijiet pubbliċi imma wkoll spazji li huma intimi ħafna. U b'hekk ir-relazzjoni bejn l-arkitettura u l-poeżija ta' Norbert u n-nies li jippreżentalna fil-poeżiji tiegħu hi relazzjoni fejn hemm dipendenza bejn iż-żewġ elementi, bejn l-arkitettura fil-poeżiji tiegħu u l-ispazji fil-poeżiji tiegħu u n-nies li jabitawhom, u t-tnejn jibnu fuq xulxin u jissawru permezz ta' xulxin. Ġo fina waqgħet munita qadima. Mhi xejn. Girfa fiż-żrar tal-jum. Nofs gżira. Fuq wiċċek il-kappell jaqa' bħal elmu u biex issibni jibqagħlek biss daskiet li tul il-ħin irabbi swaba' ġodda. Koħol nir, bħall-eżilju. Silwett il-ħsieb jitqabad fil-furja mkenna ta' ħarstek. Illejla forsi nindem, jew nixxabbat mal-ħtijiet wieqfa Li ntilfuli ħesrem, jien u nislet amment mill-kosta t'għajnejk. Waqgħet ġo fik ngħasa tqila. Jinfluwenzawni ħafna sorsi differenti li mhux neċessarjament ikunu ġejjin mill-poeżija għalkemm naqra x-xogħol ta' ħafna poeti. Qed jogħġobni ħafna x-xogħol ta' poeti fl-Ingilterra. li qegħdin għadhom żgħażagħ qegħdin jiktbu llum bħal Jack Underwood, hemm poeti oħra bħal Maura Dooley, Don Paterson li x-xogħol tiegħu jogħġobni ħafna, naqra poeti mill-Afrika, mill-Amerika Latina, poeti Ewropej. Però mbagħad hemm is-sorsi tal-esperjenza nnifisha, hemm is-sorsi ta' elementi ta' mużika, ta' elementi ta', ta', ta' film, ta', ta' rumanzi li naqra, ta' awtobijografiji jew xogħlijiet ta' memwar illi naqra spiss. U mbagħad għandek l-inkontri ħafna drabi sors ewlieni huma l-espressjonijiet individwali ta' nies li niltaqa' magħhom. imġiba ta' nies li niltaqa' magħhom, il-kulur ta' spazji, id-dellijiet. Pereżempju f'dan il-ktieb ta' poeżiji Insa li mhijiex hawn, li huwa t-tielet ġabra ta' poeżiji tiegħi, illi għadha kif ħierġa issa, il-Mediterran innifsu ma jibqax, mhuwiex il-Mediterran tal-estetika, lanqas mhuwa l-Mediterran tal-urġenzi umanitarji jew ambjentali, huwa il-Mediterran huwa bħal alfabett fihom dal-poeżiji, jiġifieri nieħu l-elementi, nieħu l-ġebla, nieħu l-blat, nieħu l-ilma, nieħu l-mewġ, nieħu l-irdumijiet, eh, il-bini, il-baħar, eh, ix-xtajtiet, il-melħ, dawn huma kollha bħal itri illi minnhom Dak li tkun għaddejt minnu jibda ikellmek u jibda jimla jimla l-preżent, jibda kważi kważi jimbotta ruħu fil-preżent proprju permezz ta' dawn l-aspetti elementali li jiffurmaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ittri infushom tal-poeżija jibdew jitħalltu ma' xbigħat, ix-xbigħat isiru ittri, ir-riħ isir ħoss, il-ħoss isir blat, l-ispazju eh, isir ħin. Eh, huma dawn il-rabtiet li jiġu flimkien fil-poeżija eh, biex jiffurmaw l-esperjenza. L-qarrejja niprofa inħallihom b'esperjenza illi sseħħ fl-immaġinarju, li sseħħ fil-kuxjenza, li sseħħ fil-ġewwien. Dawn huma pożiji intimi ħafna Huma poeżiji li fihom assertività li hija waħda rqiqa ħafna, hija assertività li ma tasserix ruħha kważi, imma qiegħda hemmhekk, hija hija preżenti. Teknikament Norbert Bugeja jinqeda ħafna bil-biċikliċità fil-poeżiji tiegħu. Ta' spiss joħloq ċiklu fi ħdan poeżija waħda stess jew inkella fi ħdan sezzjoni sħiħa tal-, ġabriet tal-poeżiji tiegħu, fl-ewwel ġabra fi bliet iktar mit-tieni ġabra nartiċi. Spiss nosservaw binja kjastika fil-poeżiji tiegħu fejn il-ftuħ huwa kważi kważi mera tal-għeluq, fejn l-għeluq huwa kważi kważi il-ftuħ imma l-oppost tiegħu. U. Dan l-element ċikliku jinbena kemm sintattikament imma anke bix-xbiehat li jippreżentalna. Ħafna drabi jikkonkludi sezzjoni ta' poeżija bi xbieha jew bi frażi li jkun sema' fil-ftuħ nett, fil-bidu nett tal-istess poeżija jew tal-istess sezzjoni. Il-poeżiji f'Insa li mhijiex hawn diversi minnhom fihom imperattiv. fihom il-kelma insa jew il-kelma idħol. Hemm dan is-sens illi l-poeżija, il-vuċi fil-poeżija qiegħda qiegħda tagħti ordni, però dik l-ordni li qed tagħti hija imperattiv mhux fuq ħaddieħor, imma hija imperattiv fuqha nfisha. Huma poeżiji li qegħdin ħin kollu jilagħbu din il-logħba bejn x'se niftakru u x'se ninsew. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb li huma poeżiji illi fihom l-isforz illi wieħed illi wieħed jinsa. u l-isforz li wieħed ma jinsiex, fl-aħħar mill-aħħar huma ġirien, huma żewġ impulsi li jgħixu maġenb xulxin, kważi kważi f'relazzjoni djalettika. Kont kważi fhimtha d-dalma, kważi. Imbagħad inferaq kollox. Riħ jew għala ma nafx. Ma nafx u x'pon xewqat jew qasba mġenġla dal-ħoss mitluf fis-sajf ta' ħsibijitek. Ġo xagħrek inxomm kull għawma li ma lħaqtx, sigħat ċari jitektku fit-torba mxarrba tal-ħin. Għad nieħdu r-ruħ u wara ritratt ieħor. Mill-qigħan tiegħek naħfen dil-pinna bħal pinzell u b'ittri ġganti nħażżeż ma' ġenbejk dan ir-rikordju, Agħti widen lil talbi. Iddoqqli x'aktar lil dan is-skiet, dal-bard, dil-perkussjoni ta' vers granfat kif jista' mal-kuxjenza.